Belê ji bernameya Rojava êvara we hemû temaşevan û guhdarên Stêrk TV xweş be temaşevanên hêja. Wek tê zanîn di bernameya Rojava de mijarên ku di nava hefteyê de derdikevin pêş em bi mêvanê xwe re guhtogo dikin. Mijarên ku vê hefteyê derketin pêş û me girtin dest em bi mêvanê xwe re guhtogo bikin yek em ê li ser tawanên li dijî mirovahiyê yên rejîma Tirk biaxivin. Wek tê zanîn Herî dawî di van rojan de bi operasyona xwe ya herî dawî li Zap Metîna û Ava Şîn gazên kîmyawî li hember gerîlayên Kurdistanê li hember cografya Kurdistanê bi kar tîne û vê karanîna gazên kîmyawî jî dengvedaneke mezin di raya giştî de çêkiriye. Em ê li ser vê mijarê bi berfirehî baxivî dîsa êrişên li ser Efrîn Şehba û li hember hebûna Êzidiyan û her wiha Kampanya Dem Dema Azadiya Rêber Apo û dîsa jî xwedîderketina gelê Rojava li gerîlayên Kurdistanê mijarekîya me ye. Wek tê zanîn bê navber gelê Rojavayê Kurdistanê li qada ye û xwedîderketina xwe, dilsoziya xwe bi gerîlayên Kurdistanê re didin diyarkirin. Bi giştî van mijaran em ê bi mêvanê xwe re gotûgo bikin, destpêkê

Û dîsa mêvanê me yê din ku em bi hev re van mijaran guftûgo bikin, Rêveberê Yekîtiya Parêzerên Herêma Cizîrê Birêz Mihemed Emîn e. Hûn bi xêr hatin Birêz Mihemed Emîn. Gelek spas. Belê hema em ji Birêz Biradost Mîtanî dest pê bikin. Birêz Biradost wek Biradost Mîtanî wek tê zanîn herî dawî, Daxuyaniyekî giştî ya partiyên Rojavayê Kurdistanê çêbû li hember êrişên dewleta Tirk li hember dagirkeriya dewleta Tirk daxuyaniyekî berfireh hema hema bibêje ya piraniya partiyên Rojavayê Kurdistanê çêbû daxuyaniya xwe de weke ku bibêjin yanî bila tu Kurd xwe nexapîne dewleta Tirk ne tenê li hemberî Kurdan li hember hemû hêzên demokratîk û li hember hemû gelê Kurd e û her wiha pêve girêdayî hevdîtinên kenekê yên endamên şandeya kenekê li başûrê Kurdistanê hene ji bo avakirina helwesteke netewî bi giştî daxuyaniya partiyên başûrê Rojavayê Kurdistanê û hevdîtinên şandeya kenekê ve girêdayî di derbarê avakirina helwesteke netewî de em nêrînê we bigirin. Jixwe mamosta çi kesê demokratîxwaz bê û çi kesê alîgirê mafê gela û mirova bê û çi kesê xwe bîne kurdperwer jê tê xwestin ku ya beriya hemû tiştî siyaseta dewleta tirk nas bike û helwesta wê ya dijminê gela dijminatiya gela nas bike ev Daxuyaniya partiyê me daxuyaniyeke giring e, pêwîst e û em karin bêjin xweza ye, xweza ye ji ber her kesek divê helwestekê bigirê ji vê dagirkeriya tirk bicî rengê helwesta bi çi rengî bê divê yek xwe bidê nîşan ku nas kiriye rejîma tirk Çiqa dijminê gelê Kurd e û çiqa dijminê mirova ya. Ev partiyên me yê ku danezanek hevbeş re weşandin di cihê spasiyê de ya. Rast e tê naskirin ku rejîma Tirk bi vî rengê hene ya dijî mirovahiyê ya û çi kiryarê dagirkirinê û talankirinê ji bi destê wê be werî û qirkirinê wê pêk ênê. Danezana partiyê me ji xwe me got cihê spasiyê de ye lê li gor gelê Kurdistanê siê li gor neyna min têrê nakê. Têrê nakê. Gereke helwestek, mastir vê yekê were kirin û ji bo ku ew helwest bibe hêz û karibe va kiryarê dagirkeriya Tirk hinekî rawestêne. Partiyê me yê ku danezan weşandin ji Rojava bû li ji Qamişlo danezan weşandin me dît rastî û dengê xwe didê jî ev helwesta partiya û ji hemû partiya têxwestin û ji tevgera Kurd û Kurdistanî têxwestin ku va helwesta bigirê. Nel alî Rojava tenê, li Başûr jî, li Rojhelat û li Bakur jî û li ku derê be kesê mirovhez, kesê kurdperwer li ku de bin divê berdeka berteka nîşan bikin dijî vê dagirkeriya Tirk û û danezan dema ku hal dide tevin rasta na qasî hêviyê dawî. Yekîtiya Kurdî, Yekîtiya Kurdî. Wilo vê pirsê ji dixwazim pirsyara we bi ve girê bidim. Hûn weke dîroknasekî, weke xemxerekî Kurdan, hûn dagirkeriya dewleta Tirk çawa dibînîn? Hene kes wek ku xewn û xeyalên xwe hemû bi yanî belkî mirov nexwaze bibêje jî bi Tirkan ve girê dane. Hûn çawa dibînîn vê yanî dagirkeriya dewleta Tirk? Ev mamosta ji çi miletê heyî? Hemû ne welatparêz e. Hemû ne dozperwer e. Di nav çi milate de heyî kesê bêkar hene û heta kesê xeniz û xayîn jî hene. Çi miletê heyî de. Lê di nav kurdperwera de û çi kesê ku bi doza xwe ve girêdayî de hatiye naskirin ku dewleta Tirk rejîmeke dagirker e. Rejîmeke dagirker a dîmoqratiyê ji Sindûrê Tirka de jî û rejîmeke dagirker a ji Kurdistanê re jî û ji beşek mezin ji xaka Sûrê re jî rejîmeke dagirker a û ev dagirkeriya dewleta Tirk ji hezar û pênc sed û çardeh ava em karibe destpêkiriya yanî Piştî pênc sed sal destpê kiriya hê xewnên dewleta Osmanî bi cih bêne. Ne terekî hatibê xapandin û kesekî bi bercewendiyê xwe ve hatibê girêdan yek kesayetî ve. Di nav kurd û ereb û siryan û aşûr û milata kildanê hemû zanin ku dewleta tirk dewleteke dagirker e. Dagirker e û her tim dagirkeriyê dimeşêne û armancê wêne îro ku tê ku dimeşêne çi destwerdana wêne dagirkeriya ji Başûrê Kurdistanê re, Ku çi Bakurê Sûrî Rojhilatê Firatê yanî Rojavayê Kurdistanê re bê hemû dagirkirina dagirkirina û xewn û xeyalên dewleta Osmanî pêk dêne û mîsaqa milî yanî niha li mîsaqa milî mafekî didiya ku Bakurê Sûrî Ew dagir bike û mesela Bakurê Iraqê û Başûrê Kurdistanê bike heta Mûsil û ba qadira dagir bike. Çima di Peymana Lozan de weke azanin beryayê Peymana Sîfir hebû hezar û neh sed û bîst de tê de şikest dewleta Osmanî tê de şikest û ji Sûrî derket û ji Kurdistanê derket û em kevine Baroka wê peymanî de sê xalê şêst û yek û şêst û du û şêst û sê ewna hebûn. Ew xal mafê otonomî dida Kurda û pişt li piştî sê sala di bû serxwebûn jî. Derbeka mezin lê ket lê di Lozanê de hinekî xwe vegerand. Di Lozanê de hinekî xwe vegerand. Di Dîfir de heta Derya Êca, Behr Êca ji destê çûbû. Gelek Derya Marmara ji destê çûbû, Bakurê Sûrî ji destê yê çûbû lê di Lozanê de û beriya Lozanê bi heyvekî Ataturk mîsaqa milî çêkir. Mîsaqa ber ji berleman kir ku divê tişta ku sîfir ji destê me çûbî em vegerînin û Lozanê de ji xwe re piştî salê yekê

Ku zanibin jî lê bercavekî taybet dihêle ku dixwarin girêdan heta beşê manzil. Ji sûcî re û vê rastî haber çavê xwe nabînin. Lê ew jî sedema berjewendîya yê kesayetî ye ne berjewendîyê neteweyî ya. Ewa berjewendîyê kesayetî hildane ser berjewendîyê neteweyî ya û berjewendîyê ku xaka xwe biparêze ne. Ew kes neyê siyasetê û neyê dozê ne. Belê, belê gelek spas. Em ê dîsa jî vegerin we. Birêz Eyşe hûn çawa we çawa ev daxuyanîya partîyên Rojavayê Kurdistanê dît? Mamosta dibêje

Yanî hedefekî xwe û armancekî xwe hîn mestin heye. Dixwaze ku Rojhilata Navîn ku împaratorîya Esmanî carekî dîn vegerîne û hîn parça bike Rojhilata Navîn. Ne tenê em bêjin Rojava, hemî dever in ku çavexa girêkê ku carekî dîn. Ji ber vî em dibêjin ev daxuyanîya ne kafî ye. Gerek ge hîn hilwestin hîn ji wanî bîtir were nîşandan ku îdî pêgê rastiyekî xa ku dewleta Tirk ino îdî li hedekî were sekinandin. Nik tu nikanê ku carekî dîn xewn û xeyalê xwe yê dewletin esmanî û împeratoriya esmanî tu carekî dîn bidê avakirin ku bidê rastiyekî îdî yenî dem demekî ku gel bi rehetî jî jiyan bike. Ne her tim ji te re vekiriye ku tu alan in û deverên dîn jî tu dagir bike, tu milet in koçeber bike û ji diyarên wana jî tu derbixe. Lê em bêjin bes tenê duxeyaniyekî wisa bi rehetî were dayîn din ne kafî ye. hilwestin dewletan gerek were nîşandan, hilwestin wisa giran gerek were nîşandin ku em kanibin hedek îdî hîna ji dewleta dagirker dewleta Tirkiye re were dayîn din ku îdî dagirkeriya xwe were sekinandin ku îdî heta astekî bêje gereke ku ez di sînorê xwe de te dî hertim niha dibêje ez sînorê xwe diparêzim lê heta niha jî me ti carî nediye ku miletin di hidûdê sînorê wî de jî êrîş in Tirkiyê nekirine. Lê her tim di aliyê dewletê Tirk de êrîş ku cîranê xwe dike ku dewlet in di sînorê wî de. Lê ji ber ku zanibe êdî yanî vir miletek heye kanê helwestê xwe bide nîşandan, kanê parastinê xwe bike parastinê xwe yê rewa û li hember wî jî derbikeve yanî tenê va dixuyanîye bi rastî jî ne kafî ye gereke helwestin bi ceddî werin nîşandan, yên jî hemî aliyan da. Belê. Ev şemê paşê dîsa vegerên we em niha dixwazim ji birêz Mihemed Emîn bipirsim wekî parêzer, wekî rêveberê parêzerên herêma Cizîrê. Wek tê zanîn niha dewleta Tirk li herêmên parastine medyayê yanî ne tenê li dijî gerîlayên Kurdistanê li dijî cografya Kurdistanê jî li dijî gundên Kurdistanê li dijî çiyayên Kurdistanê yanî dar û berên Kurdistanê jî Yanî çekên kîmyawî yên qedexekirî bi kar tîn û ketiye nava raya giştî ya cîhanê de. Dixwazim wisa bipirsim, heta kengî yanî dinya wê ji van kirinên qedex kirinên ku derveyî mirovahiyê kirinên ku ev dinya yanî rê qanûna dinyayê qedexe kirî re wekî bikaranîna çekên kîmyawî re ker û kûr û lal be. Ji hoka hûn zanin dema muro pênasîkê bidê xuyakirin ji dewleta tirk re, dewleta tirk dewleta herî faşist e li ser asta cîhanê de giştî bi tevayî. Yanî ji dema çêbûye hatiye damezrandin, dewleta tirk hatiye avakirin, hatiye damezrandin ser mafê gelê ne tirk. Yanî çi di pîlana wa de, di projeya wa de. Damezrana wa de çi gelê heye divê di xizmeta gelê Tirk de bê. Ev pradîgmekî gelekî qedexe ye ser asta zagonê navdewletî û ser asta mirovahiyê giştî jî. Yanî ev tiştê niha dewleta Tirk pêk têne di bara cografiya Başûr de ev tişkî gelekî qedexe ye li gor pîvanê zagonê navdewletî. Yanî li gor hevpeymana Dewletê Yekbûyî ser asta cîhanê. bi taybet di xalayeke mîn de dijî êwlehiya cîhanî û dijî aştiya cîhanî ya daxwaziya neteweyek bûye û ji erkê neteweyek bûye parastina ba herdu omêda yanî omêda êwlehiya giştî û aştiya giştî yanî berî berî demek nêzî hev Cara çekê kîmawî pêk anî. Gaza kîmawî di bara gelê me de li başûr, gelê di herêma Mîdya de, herêma ya ku tê binavskirin herêma ku berevaniya wê ya rewa, Yanî herêma ku ji mafê wê ye ku li ber xwe bidê. Ew xêr bin nav û nîşana êrîşî pkk dike. Ne rast e. Ew bi xwe êrîşî kurda bi giştî dike. Êrîşî mirovahiyê bi giştî dike. Yanî dewleta tirk dema ev şofînî ya hanê pêk danî pkk nebû. Niha dikê ji xwe re weke mehane weke.

Ev jî girêdaya berjewendiya be, girêdaya berjewendiyên navdewletî be. Ez dixwazim vê pirsê jî hema vê vegirêdayî wekû parêzer ji we bipirsim. Belê. Yanî wekî we nava gotinê xwe de we jî anî ziman na pêşmergeyekî navê xwe nedabû di bi Rojnewsê re daxuyaniyek dabû pevpevînek bi Rojnewsê re çêkiribû. Têde dabû diyarkirin heyşandeyeke Emerîkî van herêmên na ku niha şer lê heyî Herêmê ava şîne me tînan wan de ra geriyaye. Zapelvan herêma geriyaye. Li deh cîhan bikaranîna gazên kîmyawî dîtiye û cem xwe not girtine. Lê hîn jî bêdeng in. Mesela ji bo ku ev bêdengî rabibe wekû parêzer, parêzerên kurdan divê çi bikin, çi tê xwestin di raya giştî ya navdewletî de bi awayekî qanûnî Çi bê kirin ji bo ku ev bêdengiya yanî ev xwe nedîtina navdewletî li himber bêmafiyên dewleta Tirk rabe êdî deng werin bilindkirin li himber van kirinên rejîma Tirk? Ev xwe erkê çi kesêk Kurd û erkê Kurdistaniya ser asta her çar parça, erkê tevayî ye û ya partî ye û gerek partî ji dema Îro ev tişt çêdibê di bara Başûr de gelek programê xwe, gelek bernameyên xwe biguherin û vegerin yekrêziyê. Em weke parêzer ser asta kantona Cizîrê em gelekî dişopênin vê va vê mijarê ev pêkanîna çekê qedexe yê gazê. Em danûstandê me têkilê me ji derve hene û em di nivîskî em zimanê bi erebî û zimanê kurdî yê îngilîzî wergirtin çêdibê. Danûstandê me kesê serbixwe re heye ji derve kesê mafnas gelek yanî gelek sazî henê şopdar ji mafa re. Em omêda me çi ye? Em va tişta bigihênin qadeya navdewletî, qadê navnetewî, qadê hiqûqî, qadê yê girêdayî yê ku em bizanibin bibine weke rêç bigihin dadgehê ser asta cîhanê. Weke mehkema ya dadê ya ser asta cîhanê ya cihê xwe lahayî digire û dadgeha Ya sûcê herî giran ew jî laha ya ku hatiye avakirin gor sîstema Roma sala du du hevdehê tîrmehê de sala hezar neh sed û newî nivîskî pêşkêş dikin. Niha me sala em bibêjin sala borî li hember serê kaniyê jî bi kar anî ew zarokê bi navê Mihemed heta ji bo tedaviyê çû Fransa jî. Niha çi dibêjin we vane çima wilo bêdeng in heta îro li hember dewleta Tirk? Ev bêdengî wê heta kengê dom bibe? Ev bêdengî Girêdayê berjewendiyê dewleta yê cihê xwe digirin weke giştî cihê xwe digirin dema dema yeno ke dibêjî yê dema herî dirêj de herî kûr û dûr de pênc dewlet in. Ev berjewendiyê wa hene bi dewleta tirk re. Ev ji lewra ker û lal dimênin bes gelek hene sazî hene kesê serbixwe hene vîya va sînora dişkênin. Parêzer. Em weke parêzerê yanî kantona Cizîrê û yê Bakur û Rojhilatê Sûrî giştî em di lev û tevgerê de em karekî dikin. Kêmayê me hene, ew kêmayî jî girêdayî ne, ne bi kesayeta me ve girêdayê, girêdayê bi saziyê ji derve. Ew saziyê ji derve kerûlaliya wan e. Em şopdar in ji va sûca re, ji va tiştê goçê dibin. Ev tiştê qedexe di bara zagonê navdewletî de, zagonê yê giştî jî hene û zagonê yê girêdayî mirovahî yê. Yanî qanûnê duwelî am heye û qanûnê duwelî însanî heye. Bi her du aliya de gelek hevpeyman hene ser asta cîhanê. Ev na carekê bêne pêkanî qedexekirine û sûcê herî bikim kurt em biçin mêvanên hêdin. Yanî hûn nahizirin li ser vê mesela bibêjin wekî parlemen di nava parlemena Ewropa de û li komcivînekê çê bikin bidin diyar kirin belge û dokument bidin diyar kirin planên we wilo hene tune ne. Kar dibê kar dibê û rojên tên jî yanî etmosmêr etmosfêr ji me re

Protesto kirin karê dewleta Tirk û çênabe. Dewletekî ne demokrasî ye, dewletekî dijî demokrasî ye, dijî gela ye, dijî aştiyê ye, dijî gelê ku jiyan dike di nava cografiya Tirka de yê rojnamevan, yê siyasetmedar, yê mafnas, parêzer tev de wa digire wa dixe zindanê de. Ji xwe ya yekem. Ev tiştê qedexe dibara Rêber Apo de di zindanê de dikê. Ew jî rojane têne şopdan, şopdar yani şopdarî jê re heye. Gelek kesê serbixwe hene, kes gelek kesê ne girêdayî bi bercewendiyê navdewletî de. Ev serbixwe ne ew jî digihênin qadê navdewletî, qadê navnetewî digê. Îro jê tên rojên gelekî baş in, kar dibê ne weke berê ye. Yanî cerîdek heye kovareke navûdeng independent.

Eşq û vîna Kurda ji azadiyê re û ji demokrasiyê re kir û baweriya wan e bi va herdu bi va herdu navnîşan bi demokrasiyê, bi azadiyê û bi aştiyê kir ku cîhan tev de gihanda astekî astekî aramî. Belê. Mamosta em ê paşê dîsa vegerin we. Em niha biçin cem birêz. Mîtanî, Birêz Mîtanî her bi pirsa me ji Birêz Mihemed Emîn kirî ve bikaranîna çekên kîmyayî hûn dikarî nêrînê xwe ser wê jî bidin û dîsa pê ve girêdayî wekî dibêjin kurdî dibêjin ecêba li ser ecêba yanî başûrê Kurdistanê tê bombakirin, sivîl tên kuştin, gund tên wêrankirin hûn vê bêdengiya hikûmeta başûrê Kurdistanê Bêdengiya Parlemana Başûrê Kurdistanê çawa dibînî? Mesela em bibêjin mamosta dibêje berjewendiyên dewleta bi Tirkan re heye dengê xwe nake. Ya ew dewlet jî sibe dikarin bibêjin ê hikûmeta we, parlemana we bêdeng e em çima dengê xwe bikin? Hûn vê bêdengiya wan çawa dibînin û ev bêdengî wê çi bi xwe re bîne? Ji xwe em dagirkera Tirk em nas dikin. Belê. Bê çiqa hovîtî pê re heya, çi rengê qirkirinê bê bikar têne, li cem wê pîvanê mafê mirovan nînin û çiqa saziyê mafê mirova tên ve şermezar jî dikin, li jê re ne xema vî vî vî çekê kîmawiyê qirkirinê bikar têne, bi taybet di nav miletê Kurd de û li Başûrê Kurdistanê de weka di şerê garê de dijî girêla bi kar anî û ne dûra ew şerê ew ew çekeyê kîmawî li wê qulib ji ber hingî sêzdeh dîlê wêna di destê girêla de bûn û bi qedr û qîmet û ev çend sal bûn jî tişt wana dihat. Ne dûra ji sedema wê wê gaza wê ya kîmawî ew dîlê wê jî ewa jiyana xwe ji dest da. Yanî serê wê de şikest. Ji yê werî li kû dê bê pêkenê bi taybet dijî gelê Kurd û ne hemû gelê Kurd jî dijî tevgera azadîxwaz. Çi kesê ku ji gelê Kurd û ji hemû gela racê çekê berxwedanê û xwe biparêze û doza xwe biparêze, ev rejîma Tirk bê pîvan reng û şêwê hovana dijî yê bi kar têne. Mixabin keysêl siyaseta navdewletî têne.

û keysel nakokiyê di niqaba Rûsya û Amerîka de jî têne li li di wê saziyê de û li Encûmena Ewlehî jî mes li emin jî û em tev zanin jî ku ev dewletê hanê hemû sermayedar in berjewendiyê xwe bêhtir parêzin ne berjewendiyê mafê mirova yan wela çima dewleta Tirk gazê kîmawî bi kar têne dijî kurda heta sezakê jê re deynin mixabin. Lê li gor vê yekê jî em ne gelek reşbîn bin, ne gelek reşbîn bin. Dewleta Tirk ne awa berê ya, rejîma Tirk ne awa berê ya. Rejîma Tirk î de hingî li nav havdû dixê, dostê xwe yê berê îro her xwe dûrî xwe kirina. Dostên kirine dijmin, bawerî pê nema, bawerî Amerîka nema pê tê, bawerî Rûsya nema pê tê. Î de em hêvî ne niha saziyê mafê mirovan jî bin û berlemanê Ewropî jî bin, dewlet newle jî bin, î de hinekî pişta gelê Kurd digirin. Pişta gelê Kurd digirin Tirka şermezar dikin. Yani dewlet rejîma tik ne ew rejîma berê bihêze ka alê ser kêfa xwe hemû tiştî bike û îro heta helwesta wê li cem Amerîka jî ne ew helwesta xwert û beriya xwert û beriya. Amerîka jî niha îda gav ne ta vê jê ê di bara wê ne de. Em hêvîne ku ew siyaseta wê ya hovana berpas diçê û neçê serî weke berê. Mamosta min dixwest ser bêdengiya hikûmeta herêmê û parlemanê jî nêrîne. Hikûmeta me ya Başûrê Kurdistanê me got jî dewleta Tirk keysê lih li dewleta wê jî ma têne. Ava bi navê Bihara Erebî rabû tewlhevîk nav dewleta de çêbû, li Iraqê çêbû, li Sûrî û Lira çêbû. Dewleta Tirk keys jê anî û bercewendiyê xwe yê nejatperestî xurt dikin.

Pê tevgera azadîxwaz tê jî bi nerînaya me bê, wextê bo xwedî dozek bê, divê bo dozek xwe biparêzê. Başûrê Kurdistanê bê, berlemanê Kurdistanê bê, partiyê wê bê, kî bê divê wê dozek xwe biparêzê. Başûrê Kurdistanê rast e, berjewendiya başûr dixwaze lê divê helwesteke xurt, Bigirêt berava dagirkerê yanî ev nêzîkatiyên parlemenê û hikûmetê wê çi bi xwe re bîne wê yanî ew jî di Ez wê de tê bişim ez wê de têm yanî çiqa em bêjin em nikan dewleta Tirk û çiqa em jê re sernimizayê pêk bên siba em ê gerewa me stir bidin yanî em îro helwestekê bigirin wê çêtir bê siba. Çi hikûmeta Kurd Başûrê Kurdistanê be, çi berleman be, çi partiyê wê be, çi hemû saziyê wê ne. Îro helwesteke bi mêranî bigirin û darazana yan hevgirtina û xwepêşandana jî darxin nava Başûrê Kurdistanê de û ji xelkê re bidin xuyakirin, ji miletê xwe re bidin xuyakirin ku dewleta Tirk dewletek dagirker a. Lê mixabin ez vê jî bêjim. Wextê em ragihandina, ne hemû jî, hinek ragihandina Başûrê Kurdistanê em mêzênin, wextê ku dewleta Tirk tê bi gundekî,

Çima rejîma Tirk hatiye vir, dagirkerî Tirk çima hatine xaka Kurdistanê? Bana ew xak tê dagirkirin, hebûna leşkerê Tirka li wir çi dike? Hebûna berpirsyarê Tirka li başûrê Kurdistanê çi dike? Gereke ragihandin ho bi htit dixê sikura dijminê xwe de mû naxê sikura tevgereke xwe ya azadîxwaz de. Tevgera azadîxwaz tevgereke Kurdistanî ya. Li başûrê Kurdistanê jî çiyayê Kurdistanê de jî xebatê dike û tekoşînê dike û li bakurê Kurdistanê jî tekoşînê dike û li Rojhilat jî û li ku dê tekoşî jê wê xwesin wê bikê wê bikê yanî parçek jê re parçebûna Kurdistanê nîna bîrdoziya wê nada di rêbaza wê de rêbazek netewa Kurdistaniya weke em zanin ev ev çend çalakî girêla li Bakurê Kurdistanê jî kar anîna. Bakurê Kurdistanê me dî bi va firokê piçûk çawa balafirgeha leşkeriya ya Tirk li Amedê birdûman kirin çawa ya ya ya Colemêrgê ya Şemzîzanê an ev hemû tekoşîn e. Di çiyayê Dêrsimê de tekoşînê dikin, di çiyayê Serhedê de tekoşînê dikin. Ne hema hatine Başûrê Kurdistanê tenê û wextê ku girêlayê me têne Başûrê Kurdistanê di çiya de di çiya de parastineke wa giyan e, wa reha, wa xort û qîza ya. Yanî em em ji hevdû re bêjin çend cara me Kurdê Sûrî me xwe ji rejîma Sûrî Em razî ne siyasîtmedarên me xwe li başûr xwe rûhilad girtine. Çend cara pêşmergeyên me li başûr xwe rûhilad girtine. Ma wextê ku çûne rûhilad, pêşmerge çûne rûhilad, ma miletê rûhilad ku çima pêşmerge hatine vê dê? Yan wê hêlin ku rejîma Tirk me qir bike? Na, xaka Kurdistanê yek e, Kurd yek in, hest yek in, bawerî yek in. Gerek li kû dê bên hûn destê hevdû bigirê. Nexasim kesê destê azadîxwaz. Ê ez ez xwe min bû destê we bigirê. Vêca Berlemanê Kurdistanê bê, hikûmeta Kurdistanê bê û ya Iraqê bê ji watê xwestin şikere helwestekê bigirin û va êrîşê dagirkirina dagirkeriya Tirk şermezar bikin û miletê me yê Kurd ji bo şiyar bê ser gol. Ev dagirkirina ne sûcê girê la tenêya ya yê dagirkereke Tirk tê başûrê Kurdistanê gundan Burdûman kê. Gereke miletê me ser vê çandê perwerde bê, ser vê çandê mezin bibê. Ne miletê me Hesanî perwerde bibê, a wele bikê Sincê, wele eha girêla ne vî gundê hava ne, ne vî çiyayê hava Tirk ne dihek nedayîn. Gereke ev çand newê gotin. Çand werê gotin, çima dagirkerê Tirk îro tên xaka Kurdistanê, başûrê Kurdistanê berdûman dikin. Me got jî, îro em şermezar bikin, helwestekê bikin, siba çêtir a. Çima, çima nê? Ji ber diz bi dijminê me ji me re zîîftiyê dihesibînê û tê me helwestekê negirê helwestekê negirê. Siba Xwedê nekirî niha te milat milat ê Başûrê Kurdistanê nabê hemû çik hinek perwerde bû pêşmerge perwerde bûn ser wala dagirkeriya Tirk nebîn dagirker siba got girêla nemênê Xwedê nekirî yan hema nebû nebû siba ev dagirkerkê ê şerê pêşmergakê mana heta de amû sildikê dagirkerê Tirk Me behsa mîsaqa milî kir, heta behsa Kerkûkê dike û me dît jî, em ji bîr nekin jî bê kak Mesûd wextê ku di rapirsîna serxwebûna Kurdistanê ragihand, yê yekemîn bû rejîma Tirk di rûyê rawestda. Erdogan bû Bexda bi kar anî, Heşr Şe'bî bi kar anî, Îran bi kar anî, Exwan Mislîmên Sûrî bi kar hemû dijî rapirsîna kak Mesûd bi kar anî û taliya me salî me çi gerew jî da. Çi gerew me da? Ji Beşîqa heta nêzîkî Hewlêrê ji destê me çû û Kerkûk jî hate dagirkirin. Ji encamê çi bû? Ji encamê çimenê Kak Mesûd dawa rapirsîna Kurdistanê kiribû. Ew jî rapirsîneke nav milet de bû, Kurdistanê serxwe be û ji mafê çi milet a heye. Kê Kerkûk û ew rapirsîn binket, kê dijminatiya kê şerî kir, dîsa. Serokê AKP'ê Recep Tayyip Erdogan û rejîma Tirk bû û guhertinên ku ketine başûrê Kurdistanê de jî guhertinên ku ketine aliyê rêveberiya yê ne de jî dîşe sedema vê rapirsînê bû. Ser destê kê bû? Dîşe ser destê rejîma Tirk bû. Em tev zanîn rejîma Tirk îro ne ne dijminê girê la teneya bawer ke çi Kurdê me hey ku bê vila pişote bê yek azanî. Rejîma Tirk ne dijminê girê la teneya ne dijminê PKK'ê teneya. Dijminê çi kesê azadîxwaz e. Ew ew hemû kesek gotineke wa heye gotiye ku Kurd konekî li Mozambîq ava bikin em ê şerê wî konî kin. Dewleta ya Vanê zimanê Kurdî xiste zanîngeha xwe de. Dewleta Tirk li vê dê şanda xwe rê kira ya Vanê. Çima te zimanê Kurdî xistiye zanîngeha xwe de? Li ya Vanê şerê zimanê Kurdî kir. Îro li Sûrî jî dewleta Tirk dîsa û rasta niha dîsa Partîna me ya Kurd hevalê hemahengê îtîlafê ne û dîsa girêdayîna bi rejîma Tirk ve. Lê dewleta Tirk îro dîsa ku jê were wê bi rejîma Sûrî lev ê dijî rêveberiya Xweser û dijî Kurda. Ne niha xwe be dibêje ez bi şoreşa miletê Sûrî ve ma, ez ê rejîma Sûrî dima erdê. Ka di bin ve niha ve li rejîma Sûrî ya dijî doza Kurdî. Di gotûbêjên Esîtana de yek, do, ka, çend û di cinêvê de dema ku gotûbêj çêdibin dewleta Tirk bi rejîma Sûrî lev dike ku mafê Kurdan e bê. Ma fêr kir yanî çi kurdekî xwe behsê gereke vê zanibê, başûrê Kurdistanê bê, rojava bê, bakur bê, gereke zanibê derweta tok ne hevalê kurda ya, hevalê wî kesî ye weke wî gotî mixabin goteke bi kurdê qenc hene kurdê pîs hene li cem wan e. Hevalê wa kurdê ku ne kurdperwer in li cem wî qenc e. Hevalê wa kurda ya. Lê çi kesê ku kurdperwer bê li cem wîna pîs in dijminê wana ya. Ev rastiya wana ye. Gereke miletê me kurd Başûrê me Kurdistanê û her çi û heta Bakurê Kurdistanê jî gerek e vê yekê zanibê. Bakurê Kurdistanê jî gerek e. Niha li Bakurê Kurdistanê jî em hatine xapandin, miletê Kurd jî hatiye xapandin bi siyaseta akp û biya Erdogan. Ev xapandina gerek e. Em bes wan e xapandin. Em nas bikin dagirkerek e, dijminek e dijî doza Kurdî ya. Yanî şiyariyek. Girîng ji me re divê û û kongirek netewî ji me re divê. Ew kongirê netewî gerek bi ser bikeve. Mamosta em ê were ser yên jî bisekînin. Dîsa em ê paşê vegerin we. Birêz Ayşe ti di vê derbarê de sedemê bêdengiya Parlemana Başûrê Kurdistanê hikûmetê çawa dibînî? Yanî çi berjewendiyê hikûmeta Başûrê Kurdistanê, Parlemana Başûrê Kurdistanê tê de heye? Dewleta Tirk îro bi qasî sed kîlometre Başûrê Kurdistanê dager kiriye. Em bêjin dewletên din berjew ê welatê we, mala we, gundê we çi berjewendiyê wan tê de heye? Çima bêdeng in? Ev bêdengî wê çi bi xwe re bîne? Niha xuya ye yanî ev qas êrîş dewleta Tirkî ê dagirker êrîşên herî mezin jî li Başûrê Kurdistanê dike. Lê hikûmetên Başûrê jî bêdeng in. Rast e te got berjewendiyên xwe hene ku bi hev dire. Xuya ya ku lihevkirinekê herî mezin jî di navberê Başûr, hikûmetê Başûr heye û navberê Erdogan de jî heye bi taybet yanî Erdogan fe ji ber vê bêdengiyekî mezin heye. Niha ev qas hikûmeteke dibêje ez ser bixame jî lê demê ku êrîş dikin xakê wî û dagir dikin û dêrin ku miletê xwe jî ku ji ber bibe jî û ev qas êrîşekî hovane jî di ser wan de tê, Xuya ye ku lihevkirinekî veşirtî jî heye, ku lihevkirinekî paş perdeyê heye di navber wan de ku li gor bercewendiyên malbatî jî ne li gor bercewendiyên ku hikûmeteke, ku mileteke li wê derê ku were parastin li gor bercewendiyên malbatî ye. Xuya ye ku Mesûd li gor bercewendiyên xwe ku ji ber ku xwe birêve bibe li wê derê ku wek serokekî xwe nîşan bide li başûr, Yanî lihevkirinên navber wana de heye, tiştên veşirtî jî hene. Lê ev qas bêdengiyên jî yanî tê we tên ku me re şermezar bike. Îdî gereke miletên başûr li hember wî rabe ji ber ku giştî astekî herî bilind e. Astekî ku hovane ye, astekî î giştî ye ku îdî miletê ku ji ber kirin ji xakê xwe, ku ji cihên xwe, ku belefirin re dibin, Ku şerên ku li wî derê dibe jî yanî çast bercewendiyekî mezin jî hebe lê gereke me re birayê xwe yê Kurd gereke nas bike. Gereke êdî bêjî ev birayê min e lê ev dijminê me gerek me re dijminê xwe û dostê xwe jî baş nas bike. Gerek me re zanibê jî ev qas miletek e ku bi te re heta va astê jî ku yek e heta niha jî ku tu rêveberiyekî ji wan re dike lê tu çima tu niha jî dê lê ku ev qas şer û pevçûn jî ser wan da bê. Di misal niha em dibêjin ku ev çi wê xeteriyê bînê, xeteriyekî mezin jî yê bi xwe re bînê. Ji ber ku niha em dibêjin gerek e yekîtiyan safên kurdî werin çêkirin. Hev xeteriyekî mezin e ku ev di lewaz bimînê jî. Car cara jî her tim di xwara ew derdixin ku dêrin ku va tişta jî were sekinandin. Niha wê bibe yanî. Astengiyekî pir mezin li ber yekîtiyan gelên Kurd jî ji ber ku wek te xuya kirî jî berî vî dibêjin ku çima em bêdeng in hûn şermezar dikin bêdengiyê me lê bêdengiyê hikûmetên başûr hûn çima şermezar nakin ev ev tişta yanî berçav e û xeteriyekî herî mezin jî di nav netewî de ji ser me dike wek gelê Kurd. Yanî xuya dike ino gelê Kurd ne yek in. Lê îdî gerek e rastiyê xwe nas bikin, dijminê xwe û hevalên xwe, birayê xwe yê Kurd jî gerek e nas bikin. Gerek e hilwestên milet jî li hember xwe, rêzdariyên li hember miletên xwe jî bike ku ew jî ji miletê xwe re bibe yek. Yanî hilwestên milet ku nîşan dide ew jî hurmet bigire. Ji ber ku em karibin ev xeteriyê mezin ku tunekirinê gelên Kurd, ne tenê gelên Rojava, ne tenên em bêjin gelên Bakur an Başûr, lê gihîştine astekî ku xeteriyekî mezir ser tunekirinê gelên Kurd bi giştî her deverên Kurdistanê, her cihên Kurdistanê, ji ber ku em bibin bersîvekî herî rast ji va êrîşana re û ji dewletin Turk taybet re jî, gerek e yekîtiyekî gelê Kurd were çêkirin. Ku gerege demê dibêje ez hikûmetek im başûr ez bê yanî hikûmeteke dengexa heye gerege helwestê xwe nîşan bide gerege em êdî hîna destê xwe bidin yek ji ber ku Yanî yekîtiya ku tê xwestin ger diviya bû hikûmeta başûr serkêşî ji vê yekîtiyê re kiriba destxweşî ji kenekê daba. ji dêla xwe dûr xistinê. Belê eşya min dîsa ji vegerin we. Mamosta niha her di nava vê hefteyê de heftiya borî de yanî wilo vexwendinekiya pênc partiyên Başûrê Kurdistanê çêbû. Serokê Herêma Başûrê Kurdistanê Birêz Nêçîrvan Barzanî, Yekîtî, Komel, Yekgirto, Goran hemû kom kirin û li axivîn yanî li ser desturekî axivîn yanî yekî tenê jî peyvek di derbarê êrişên dewleta Tirk de derbarê vê metirsiyê de nekir bereva jî wê ji xwe re behsa wilo wekî dibêjin nokte û pêkenîn û pesindana hev kirin tê de weke ku dagirkerî tune be ev aliyê siyasiyê başûr mirovê awêneyê bibîne baş e. Li aliyê din mêvanên me yê din jî behsê kir. Yanî ji bo xwedî derketina gel li pêngava şoreşgeriya Bazên Zagrosê ya Cenga Xaborê derke astengên li himber vê ji nû ve em bibêjin. Zindîkirina ruhê Şêladizê çi ye li Başûrê Kurdistanê? Wek tê zanîn gelê Şêlra Dizê yanî berxwedanek serhildanekî mezin kir û heta êrişî baregehên dewleta Tirk kirin. Ji bo ji nû ve zindîkirina vî ruhê Şêla Dizê divê çi bê kirin li hember vê dagirkeriya dewleta Tirk? Tişta herî pîroz lev û tevgerek heye li Başûr. kir. Di aliyê serxwebûnê de, di aliyê demokrasiyê de, di aliyê azadiyê de. Ne weke ku tê xuyakirin dewlet Başûr bi giştî girêdayî ye bi dewleta Tirk ve. Ez vekirî dibêjim. Ez ez weke mafnas, weke şopdarê mafa, weke parêzer ez naxwazim wilo berovajî bikim, bi zimanekî polîtîkî biaxivim. Yanî ser çil. Qereqolî re heye bi hevpeymanî bi Başûr re dewleta Tirk bi cî kiriye ser sînorê Rojava. Ev tê çiwatê? Ev na tişkî gelekî kirêt e di bara di bara miletekî weke miletê Kurd yê ku ji bilî dinyayê tev de cîhanê tev de maye bêmaf. Hê jî. maye mijûla mijûlatiya wî maye dema xwe bibhurînê bi nearê xwe re. Ev tiştê çêbûne bi hewl dema nêzî çêbû weke ku te anî ser ziman ez weke parêzer ez şermezar dikim ez wê karî wî karî wî barî wê tevgerê wê lev û tevgera çêbûyî li başûr ez li cem xwe çi watê dimê de ez wê watê dimê de ku dixwazin mijûlkirinê ji milet re çêkin ji bona Ev pîlanê dewleta tirk ya faşist bibhûrê, bi aştî bibhûrê û pirs û pirsarî çênebê û gelê Başûr sernesekinê bimênê bimênê wilo weke hîlebazîkê sere derbas bibê. Belê. Ji bo êdî ev ruhê şêlabizê were zindîkirin, gel rabe. Êdî siyasetê weke ku Soranî dibêje hinekî perawêz kiriye. Ji bo gel rabe. Ruhê Şêla bi zê were zindîkirin divê çi bibe? Yanî erkê rewşenbîran, erkê dilsozên çi ye divê çi bê kirin? Ev erkê parêzerê Kurdistanî li Başûr. Tevayî ji bilî partiya çi kesê parêzer girêdana xwe heke girêdanê partiya re hebe girêdana xwe bisekinîne, bê bê giyan bihêle. Qotkê. Yanî bi tevayî girêdan tev de bê girêdan berxwedanê ve. Berxwedan dijî ev sûcê herî qedexe yê ku dewleta Tirk têne pêk têne di bala di bara gelê Kurd re. Di bin band di bin mihane yan hicret pkk, rewşenbîr, çi kesê serbixwe, çi kesê bîrewer, çi kesê zanist, Ciwanê Kurd tev de ser asta her çar parça û bi taybet ser asta Başûr ji ber ku pîlana herî qirêj niha ku dibê bara Kurda re pêk tê niha li dewleta li Başûr pêk tê. Ji ber ku Rojava berxwedanek bê hempa heye dewleta Tirk gihaya astekî ku gihaya astekî ku dibînî ku sirrê wê li asta cîhanê tev de eşkere bûye. Eyb û arê wê tev de ser asta cîhanê di wî ji dû vî karê ku pêk anî Rojava de û û gelê Rojava ewşikand eyb û arê wê na tev de ser asta cîhanê tev de hate xuyakirin. Li Başûr çi tiştê ku pêk tênê rewakirin jê re çêdibê. Mixabin, rewakirin jê re çêdibê. Heger bi kerûlalî. û heger bi kar nedî bi têkilayê ku bi dewleta Tirk re çêdibê veşartî û neveşartî mixabin niha weke ku dema em tê de îro roj ku ev tişt pêk newê ku gelê me yê Başûr dûrî van nerînê polîtîkî yê ku partîyê sereke li Başûr pêk tênin ku xwe cida neke wê gelekî gelekî zirarî bigihê, ziyanî bigihê gelê Kurd di dema dema dûr de. Belê, belê em ê paşê dîsa vegerin we. Birêz biradost, hûn vê çawa dibînin? Mesela bi rastî jî yanî wekî Kurd dibêjin, mirov bi wijdan lê binêre, dibêjin xar, rûnî, rast bipeyvî. Dema mirov li sosyal medyayê, medya civakî lê dinêre. Gel, ji civaka me ya Başûrê Kurdistanê ji vê dagirkeriyê gelekî aciz e, gelekî bêzdar e. Mesela gerîla çalakiyan dike keyfxweşiya xwe tîne ziman. Hemû wenê di tevna civakî de vê keyfxweşiyê tîne ziman. Dixwazin vê wilo ji te bipirsin, niha astengiyên li hember jino ve Zindîkirina vê ruhê şêladizê çi ye û divê çi bê kirin? Wekî min ji mamosta jî pirsî, hûn çawa dibînin? Belê. Astengî gelek hene mamosta. Astengî xwedî dema gom şîrove bikin ya yekemîn rêxistinê siyasî. Rêxistinê siyasî dimine asteng li pêşiya gel. ku nêrîna xwe derbirîn bikin, biabirênin. Bi çi rengî bê, di rojnameyê de bê, di ragihandina de bê û di xwepêşandana de bê. Mixabin partiyên siyasî ew mafê xwepêşandana, ew mafê azadiyê yê derbirînê, yê ravekirinê nedane heta ku milet karibê derkeve kolana. Pîvanên xwepêşandana gelek asayî ne. li cem wan e. Ev ev ev yeka dê lê ku milet nikar bê hevdû bigir û hevdû bibihîzê. Ji aliyê dî ve jî miletê me yê başûr piştî şoreşê hinekî bi aliyê aborî û darayî malî ve hatiye girêdan. Gelek qatin jê ava bûna tebeqat tebeqat tê de ava bûna mebestawa mal e, mebestawa xweşkirina. Mebestewa jiyanek aristokratî ya. Yanî li cem wa rengê şoreşê nema wa dikişînî. Rengê berxwedanê hene kan nema wa dikişîn. Ev kengî çi dibê wextê ku civak tê guhartin bi bi aboriyetê, bi sermayedariyê, bi rasmaliyetê ve tê girêdan. Ev çanda tê xuya kirin. Û kê ev çanda jî xuya peyda kiriya? Mixabin hingî kompanî, şerîkat ê Tirka hingî lê hene. Ê Tirka lê hene û milet bi xwe ve girêdane. Bi bi bi bi karmendiyê ve û bi tewzîf ve jî milet girêdane. Vê yekê hiştê ku çanda berxwedanê qels û zî'î bibe. Yanî miro nikare wiha jî bibe jî yanî siyaseta niha li başûr hey jî ji wan hêviyên niştimanperweriyê gel re nebûye bersiv. Paşxweş ba sedema ye. Ba sedema ye. Yanî heta. Yanî ez şikere bêjim, ez bi zelalî bêjim, pêşmergeyê me yê Başûr bi nirx bi nirxê me ji war e, ne ew pêşmergeyê berê girêdayî bi xakê ve ne, bi berxwedanê ve ne. Em şikere jî bêjin. Yanî xwezî xwezî ew pêşmergeyê berê bana, niha pêşmergeyê dêrîn çima çanda berê ya, niha pej qebûl nakin dagirkeriya Tirk. Ev çend car e xwe li hev kom kirine û rahejne çek û tivinka çûne gotinê em ê arî girê lav bikin. Çima nê çanda va çanda berxwedan ya. Ev sûncê civaka me li başûr e û sûncê tevgerê ku ev civak halo ber vê guhardina neerênî, nerînî birina. Yanî civak divê bi haka xwe ve girêdayî bê, giyanê berxwedanê pê pê re hebe û li ber xwe bixê heta ku zanibe dagirkerî wî kî ya. Dagirker kî ye û çi dike? Lê mixabin niha miletê me yê başûr ragihandina me ya. Ragihandina me jî li Başûr beşek heye xerabiyê gelek dike. Ne min ha mînake got, zelal nake ku îro dagirkerê Kurd, dagirkerê Tirk dagirkerin li ser Başûrê Kurda ser xakê. Zelal nake jî were diyar nake. Tê mixabin şiştinekê ji mêjiyê re çêdike. Şiştinekê mêjiyê çêdike tiştekî dixê mêjiyê re dibê wela sûnce girêlaye hema. Nabe jî girêla zarokê Kurdan a. Nabe Kurdin, nabe berxwedêrin, nabe Kurdistanî, nabe welatparizin, nabe pakrewana din, şehîda din, nabe dijî dagirkeran a. Vê ser va xala de mixabin ragandin nayê vî giyanî vê çandî milet re peyda nake. Miletek wê wê dîdarekî milet re kin milet wê bijî aha wela çima girê lal bê dê bû teyarê hat danî ma. Di nav xwe tirî milet jî hê hestî baş e mirovayiya kurdiya bê wela bê du şehîd jî girê lal çêbû. Baş e baş e hano devî çê dikê şehîd jî lê ragihandin wan nake şehîd. Firana ragihandî wan nake şehîd jî mixabin. Vê jî ev çanda xirab dihêlê go.

Gereke netew hestekî wî yê girêdana xakê hebê pê re, hestekî wî yê netewî hebê, dibêjinê xerîzetul qetî'a di zimanê erebî de na. Ev xerîza yakerîbûna civaka me divê me bigihîne hev, divê di nav me de bimîne, divê hebê. Ne ne bercewendiyê kesayetî tenê me bi xwe ve girêdin û ew girêdana me ya netewî kêm bê çandek nû ji Başûrê Kurdistanê jî û vê jî ji Bakur û ji Kurdan. Tu birêve mamosta, çima çanda ki nû ya navê çanda berxwedanê ya. Çanda te koşîn e, çanda ku bihêlê tu di hestê xwe de dijminê xwe nas bikî. Tu di çanda xwe de dijminê xwe nas bikî, ev dijmin de ne bav û birayê te ya. Ev dijmin te îro xwe bi te şêrîn dike, sibayê derbêl te xê ku derfetayî were yê. Û nexasim îro dijminê dagirker, dijminê tirka, dijminê tirk ê dagirker, dijminê ez karim bêjim rast e rejîma Sûrî jî hê xweşik ber mafê kurdan nehatiya. Ava jî ava em dibînin helwestayê çê ji rêveberiya xwe ser û Bexdayê jî vînegêha û Îranê jî lê îro herî dijwar dagirkerê Tirk a. Dagirkerê Tirk serokatiya va dagirkera Seîdkê serokatiya va dijmena Seîdkê di vê miletê me ê Kurdistan bi giştî û miletê Başûr ser bi vê çandê were naskirin. Çanda rihê berxwedanê pê re hebe deqeno dijminê xwe nas bikê. Belê. Birêz Eyşehe em pê ve girêdayî niha mesela me behsa dagirkeriya dewleta Tirk kir. Niha Tirkiye kîl Moxulistanê tiştek lê bê Tirk xwe Erdogan xwe ariz dike. Li başûrê Kurdistanê, bakurê Kurdistanê bi hev ve. Pê ve girêdayî Kurdan mesela gelekî Kurdan mamosta di nava gotinê xwe de got divê Kurd dijminê xwe nas bikin. Yanî lê binêre ev zilm û zordariya niha serê Kaniyê, mamosta li Efrînê, li Girê Sipî rojane tê kirin.

Dawiya vê wê çi be yanî helwestekî Kurdan ku aktîf nebe her çende ku berxwedana hêzên parastina Efrînê tê kirin jî hûn van vê çawa dibînîn wekî jinekê ku li herêmên dagirkirî herî zêde zilm û zor li jinan tê kirin. Rast e li Efrînê û serêkaniyê jî herî ku dagirkirî ye ew ê Tirkîyê xuya ye. Herî zilm in û zor û zehmetiyê ku tê de tê ew kirin. Taybet ku va mistewtanetên herî dawî yê jî çêdike di hundir Efrînê de û ji derve de îdî dibêjî ez ê miletê Filistîn bînim, miletê Ghuta Hanî xistêkê. Ev zilmekî ku pir mezin e jî ku rewşekî ku dibêjî ez Hûlê Îzîdî ye ez jî Hûlê rabikim ez carekî dîn Îslamiyetê têxim wê. Wek ku însan wana nabîne, her tim gereke tu olê îslametiyê bê ku tu însan were xwe ya. Ev tişta gereke êdî bi nav netewî de deng bide. Yanî niha rihê berxwe daniyê miletê Efrîn miletekî berxwedêr e. Her tim jî berxa dide. Ku niha li Şehbe jî bi cih biye jî dibê ji ber ku em xakê xwe Efrînê bernadin. Em tu carî em xakê xwe ji bîr nakin. Ku carekî din jî em rihê berxwedaniyê em ê berdewam bikin. Heta carekî dîn jî em Efrîn vegerînin ku em herin û cihê xwe û warê xwe jî lê tê xwestin ku di nav netewî de jî ev bêdeng nemîne. Nav netewî yên mafên mirovan, sazî yên nav netewî hemî gerek e bibin yek li hember dagirkeriyê dewletin Tirk. Niha em dibêjin ku tê xwestin me re dijminê xwe nas bike lê êdî hîna xuya ye, berçav e. Yanî kesekî di dinyayê de nemaye ku nedîtiye ev dewletên Tirk ku çixa zûrdariyê dike, ku çixa êrîşên welata dike jî, ku her tim jî miletan koçber jî dike. Miletê Serîkanê ku çawa koçber kir, miletê Efrînê ku çawa hat koçberkirin û miletê Ghuta jî çawa şûnê wana bi cih bû û miletê Filistînê jî dibêje ku ez mistewtanata çêdikim, Êdî dixwaze ku sînora qut bike. Yanî miletê Filistîn sînora xwe qut bike were têkeve xaka Sûriyê. Di taybet jî li Efrînê bi cih bibe. Taybet jî dibêje cihê Êzîdiya ez ê bi cih bikime. Yanî ev tê pêlanekî pir mezin e. Pêlanekî ser kurdan jî tê çêkirin, ser xakê Sûriyê jî. Yanî hikûmeta Sûriya bi re xwe jî dûr nexe. Ji ber. ku Efrîn û Hemî deverin din jî xakên Sûriyê ne jî. Ev qas rejîmekî dibêje ku ez hakim im, ku xakê Sûriyê jî ez diparêzim, lê ka bêdengiyê te çima bêdengî ye? Em dibînin jî ku întîxabetên xwe jî çêdike, dibêje ez rêveberiya Sûriyê jî dikim Ez diparêzim miletê Sûriyê lê kanî parastinê wî. Parastinê wî ji serî kaniyê re kanî miletê ku li Efrînê ku em Efrînê jî bidin aliyekî ku dibêjê miletê Kurd tê de ciyan dike ka parastinê wî ji Idlibê re çî ka dagirkariyê Tirkiyê di Idlibê de jî heye li herêmê Babê jî heye ka parastinê wî dibînê jî ku êdî sînûr tên qutkirin dewletek heta dewletekî tê Yanî saziyên navnetewî, dewletin navnetewî îdî gerek e hedekî ji va dagirkeriyê re ware dayîn din. Bêdengiyê wana gerek e îdî ware sekinan din. Îdî bêdengiyê xwe bişkînin. Ku bêjin zagunek heye li gor zagunên ku hatine navnetewî de îmze bîne jî gerek e li gor wî derkevin rastiyê xwe. Belê em gihiştin dawiya bernameyê mamosta em bi hêvî me hevalên me deqayekî bidin me Em di vê derbarê de nirînê we gotina wa dawî çi ye em Gotina dawî em banga xwe digihênin çi kesê Kurdistanî, çi rewşenbîr, çi parêzer, çi cotkar, çi karker, tev de, pişt de, Pişta berxwedêra, pişta gerîla bigirin. Gerîla, gerîlayê perwerde bûne ser berxwedanê, perwerde bûne ser aştîxwaziyê, perwerde bûne ser daxwaziya demokrasiyê, berxwedanê dikin ji bona pêkanîna aştiyê ser asta cîhanê, ser asta cîhanê tevayî. Mafê Kurda pêk nayên. ne berxwedana kesên weke gerîla be. Belê gelek spas Ez dikime bang. Mamosta gotinek te dawî hebe ku tu ji kerem ke. Dawî. Hêviya min jî bi taybet ji xwe ji milet teva lê dîroknas û rewşenbîr. Dîroknas, li dîrokê vegerin dagirkeran nas bikin. û ji notê xwe bidin xuyakirin, lêkolîn bikin û rewşenbîr çanda wî ya berxwedanê bê, berhemî wî sieyê berxwedan û miletê xwe pê şiyar bike. Belê gelek spas dîroknas û endamê Desteya Rewşenbîrên Herêma Cizîrê Birêz Biradost Mîtanî û her wiha gelek spas ji bo we jî endama Kordînasyona Kongra Star a Bakur û Rojhilatê Sûriyê Eyşê Mehmûd û her wiha Endamê Rêveberiya Yekîtiya Parêzerên Herêma Cizîrê Birêz Mihemed Emîn, em gelek spasiya we jî dikin. Gelek spas. Belê temaşevan nê ja bi vî awayî em gihiştin dawiya bernameya xwe. Gelek spas ji bo ku e li me li Step TV temaşe kir.